Roja wî bi xêr be. Wa sibehin rojê. Wa sibehin rojê. Divê navrojê de bangê selefin siwarin dewrê berê bike. Bila li ser bên derîn behîdariya me bicivin. Bila gencîneyên bend û şîretên xwe ji nû ve di zeviyên jiyana me de biçînin. û me ji xefletnameyên dexsok û bêsoz agahdar bikin. Bila wan tendî nameyên derengmayî bi rol bikin û berê padîşahên wêrekî û û cegerdariyê bidin cenga serfiraziyê. Di bin berê rast de di hêzin ji da hêzin ji mijê berba bikin û yan yên rastiyê bi cih bikin. Mamoste Ekrem Mamoste Ekrem li ber ziya koçkirina mêran we şirqîna qamçiyên qêrînin wan swaran li ser pişta hespên dîrokê bilind bibin we bi yek dengî bangî me bikin bila xweşmêr û çareçin vê qonaxe vê qonaxa reş û mijgirtî çokşkestî nebin bila serketinên me şon û şopa me rênasn we bin Ji alazên xakê dûr nekevin, şajitiyên me dubare nekin û wan bikin bingeh di bin pêkin pêvajoya xwe de. Pênûza mamoste Ekrem jî qamçiyekî bi şirtîn bû li ser dêmê dirûtî û sextekariyê. Ji min re digot, ji min re digot qet bawer neke Gomêranî di welatê me de bibe koletî, dilsozî jê bar bike û hevgirtin jê bibe bar. Lê pey bû ka û berbav û welatê rojê û kampên rebenî û hejariyê, bû welatê xezebê, gê dexsê, bû welatê bender û pelafirên xerîbiyê. Hê rojan, hê rojan xwe di bin baskên kevnariyê de ve neşartine. Mayedî devanê taristana newêrekiya li ser tixûbên serhişk e sînor. Ev sînor û serhedên gorê li ber bilindkirina her alayan di ezmanê xwe de vekiriye. Alayên reş, alayên dagirker, alayên destreş û alayên neala tev di vê ezmanî de dikenin û vedikevin, bi tenê alaya kurdî niyaresin. Alaya Roja Azadî û Serxebûnê paşdamayî kirine. Wa sibehên rojê! Qehweya sibehên me li ser agirê wêranî û mîratmayînê, li ser agirê cînozendkirinê difûrin û dîlmavên me tev mane dîlê destê dema reş û bazarên reş û dilên reş. Mamoste Ekrem Mamoste Ekrem me soza xoşmêliyê dabû wiha. Soza cangorî û parastinê lê ne bi destê me bû. Ne bi destê me bû ew soz berba bû û welat li nav bager û bahozên tawanbar li hev geriya. Bêmerga toldarên şevrevok bû daristana hov û dirindeyan, bû welatê xwîna rijiyayî û qezebên pijiyayî û demên dirûtî û girêdayî bû war ji gundên Kabil û bajarên ji hev veqetiyayî. Wa welatê alaz û talazan! Çima destên tolaz bûne bazirgan û qumarçiyên xwîna te? Çima di bin konên mirin û beheydariyên me de sergovendî bi milanî digarin û deriyên li navendên Dilşadî û Dîlanên me girtî mane? Kêfa ji tirsa bûye padîşah û Dilşadiya li bi ji bo kêfê. Ke li me bûye mêvan, em nema zanin bikewrin. Ji giriyê serê heşt salan em zuha bûne. Di navbera ke lêlerziyo ku giriyê zuha, em bûne peykerên ji ke vir. Em ê berê xwe bidin çi ezmanî û bipirsin, Çima vayê kur erdheja wêraniya civaka me bi xwe re anî? Çima şalên şermîniyê çirandin û yên rû şûştiyê pê me ji yên pûç û valan û xwe man dine? Em zarokên zîrekî û serweriyê ne. Rojekê me serê xwe ji qelsî û lawaziyê re neçiman û em naçimînin. Aliya me nîşana rojên giran e di berên mêrxasiyê de û sênga me mertalê ber vedêriya êrîşên hêzên reş e di qadên serkeftinan de. Waye ziman û sihêla me dûr in, hê jî sirûda lehengiya me dilorînin. Geh bû. Geh bû min digot, karwanên lehengên me di hoziran de ber bi dawî dibin. Lê dexa mirinê zimanê min tewandibû û nehişt ez bêjim ku pêvajoya wan siwar û lehengan rojekê ve namire. Ew oqoyanos in bêbender in, ne lok dibin û ne ve dimirin.